Li ġara hu li morna fit-triq u bdejna naqraw lin-nies versi xokkanti minn dan il-ktieb. Qabel ma bdejna naqrawlhom ovvjament għadnielhom li dan il-ktieb huwa Kuran, però fil-verità dan mhuwiex Kuran imma huwa Bibbja u dan huwa biss cover biex ovvjament nuru li hu ta' parsi Kuran. Naraw ir-reazzjonijiet tan-nies flimkien. Meta raġel jimtedd ma' raġel bħal ma jimtedd ma' mara, it-tnejn ikunu għamlu ħaġa moqżieża, jagħtuhom il-mewt. X'taħseb fuqha? Illum is-soċjetà aċċettathom u anke l-Papa aċċetthom ukoll. Ma naqbilx magħha ta.
Il-bniedem li jiżni ma' mart għajru, jagħtuhom il-mewt, li jiżni u liż-żienja. X'taħseb?
Ifhimni, li bniedem jieħu punishment iva, ma tal-mewt ma naqbilx magħha. Hieni min jaħtaflek it-trabi tiegħek u jsabbothomlok mal-blat. Le, ma naqbilx magħha żgur. Eh, mhux hekk? Di aħjar di. No, no, kill him. Kill him? Kill the guy.
Lanqas hu, ma naqbilx lanqas. Le, ma naqbilx. Le, żgur li le, kieku noqtlu. Issoqtlu t-tfal sobin kollha u n-nisa li kellhom x'jaqsmu mal-irġiel. Oqtluhom kollha, u żommu għalikom it-tfajliet kollha li ma kellhomx x'jaqsmu ma' rġiel.
Mela llum prattikament tista' toqtol lil kulħadd, hux hekk? Mhux, mhux ir-reliġjon tagħna ma tgħidx hekk, hux hekk? It's not fair, is it? You don't agree? I don't agree. Le, ma naqbilx magħha, naħseb. U inti? Żgur ma naqbilx.
Imma jekk dan ikun minnu u ma jinstabux il-provi ta' xbuhija, ta' xebba, jieħdu t-tifla fil-bieb ta' missierha u jħaġġruha l-irġiel tal-belt tagħha sakemm tmut. Lanqas ma naqbilx magħha. Bħal matlek hu, l-opinjonijiet tagħhom, ir-reliġjon tagħhom imma xorta ma naqbilx. Eh, dik ma naqbilx magħha żgur jien. Għaddu warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal ħadd u taħfru għal ħadd. Xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. X'taħseb? Le, ma naqbilx hekk jien dik waħda. Mhux sew hekk hu. Ma taqbilx magħha ġifieri? Ovvja.
Not right either. It's very bad. Ma naqbilx.
Inti? Le, hu.
Ma naqbilx magħha lanqas. Ma nħalli qatt li mara tgħallem jew li taħkem fuq ir-raġel. Hi għandha toqgħod fis-skiet. X'taħseb? Illum il-ġurnata
ġejna l-istess il-mara u r-raġel u. Ma naqbilx magħha lanqas. Il-mara għandha tinsatar biex turi li hemm is-setgħa ta' żewġha fuqha, jiġifieri għandha toqgħod kwieta biex turi s-setgħa tar-raġel fuqha. X'taħseb? Mhux dejjem hu. Għandha toqgħod għalli jgħidilha forsi imma mhux dejjem għax mhux dejjem ikollu raġun ir-raġel u lanqas. No, why shouldn't she give her opinion? We should all be equals. Ħa jiddispjaċini jiena wkoll, għax di fil-verità mhijiex Koran, Ma fil-verità hija Bibbja, hija Bibbja dik kif qed tara, ġast bil-cover tal-Kuran. Jiġifieri fil-Bibbja hemm dawn l-affarijiet li ma qbiltx magħhom inti, x'taħseb? Le, ma naqbilx magħhom. Tista' tkun il-Bibbja tagħna, ġifieri, le, ma naqbilx magħhom. Mela, jien vera għedtlek Kuran dan, imma jiddispjaċini ngħidlek li dan fil-verità mhux Kuran imma huwa Bibbja, ħa nurik ara, ġast għamilnilu faċċata ta' Kuran u dak li għedtlek kollu ġifieri għedt fil-Bibbja. Terġa'. X'taħseb fuqha din ħaġa? Ma naqbilx magħhom hu. Xorta la volja.
Xorta ma naqbilx magħhom hu. I think most of it is wrong. But it's the actual Bible. Because Christians don't do things like that, so it's very hard to believe that it's in a Christian book. I mean, unless I read the Bible itself, I wouldn't believe it. Ġvidar insaqsajtni kollu minn Bibbja vera. Minn Bibbja vera.
X'taħseb fuq? Ma naħsibx, ma nemminx. Ma temminniex ġifieri? Le, mhux ma nemminx lilek, għax il-Bibbja ma jgħidux għal affarijiet, ma jgħidillix jiena. Taħseb fuq dawn l-affarijiet? Le, ma naqbel xejn magħhom. U inti? Żgur li le.
Allura din minn ħareġ aħmu ngħidu proset hux.